Tinokuchingamidzai zvakare kuzvongwa zveNew Bible Pfupiso. Nhasi tiri pachitsauko 143 chebhuku raMapisarema. Ndini wenyu mfundisi Makiwa. Mukati mechitsauko chezuva ranhasi, seongororo yataita, chitsauko chinotaura pamusoro petariro, hope for the persecuted soul, tariro kune munhu ari munguva yekutambudzika. Hatisi panguva yekutambudzika here, vana Mwari? nguva iyoyo ino ndo nguva yanoda kupiwa yokupa vanhu tariro unoziva kuti pane umwe munhu anongoti akatexta meseji ongoziva kuti inyaya yekungochema chete imbotextirawo meseji meseji yetariro hakuna kungochemedza munhu vanhu ngavarege kungofunga kuti vakaona foni yako kwava kungochema david anoti mwari ini ndiri kunetswa ini ndiri kunetswa neiko ndiri kukumbira kwamuri panguva yecrisis ndiri kunamata hameno kuti eh, makamboona muonero wandakaita here mapisarema munamato kuimba kunamata saka hapana chunhu chinoburitsa munhu munhamo nemucrisis kunze kwokunamata togona kuparidza togona kuimba but chinoburitsa munhu mucrisis munamato anoti panapa vavengi vangu vari kundishupa vari kundinetsa asi ndinoziva chinhu one chekuti mimi mwari munondirangarira amen makambondirangarira vhesi 5 ndinoida i remember ndinorangarira mazuva angu akudhara david anofunga mazuva akanga achifudza makwai mazuva akanga achibata ino mapere achibvarura mazuva akanga achibata achibvutira hwayana mumuromo mamupere but anoti mwari ndinorangarira mazuva angu iwayo vakomana pane pamwe here panombofunga mazuva ako uri kuchechi uchiimba bhesi uchiimba tena uri mukati mekereke uchiti mangwana anosanganzvera ramwari but iye zvino zvapera uchiri kurangarire kuti even kuchechi waisanonoka ndo mazuva ako david anoti a ah, mazuva ayayo vakomanaka ndaiona kuti kana ndikataura namwari mwari anondinzwa hapana pandaita problem mwari akasandibatsira let me talk to the church this morning mazuva akare anogona kudzokorerka because he can do it again mwari anogona kuzviita zvakare anobva ati pavhesi ya7 kasikayo kundinzwa haa veduwee munozviona here kuti pane pamwe pausingadi munamati kuti upindugwe mangwana but nezuro kasika yokundinzwa pamunamato wangu nasi uda kumbonamata munamato kuti mwari kasikaiwo kundinzwa deliver me ndidzikinureiwo mwari teach me to do thy will ndidzidzisei kuita kuda kwenyu amen vhesi 12 inobva yati nokuti imi mwari muri mwari ane nyasha muri mwari ane ngoni naizvozvo muchabvisa vese vanondikanganisa nekudzikinura muranda wenyu apa pakanaka apa zvauda kudzikinurwa namwari uri muranda wani hausi muranda wavanhu here ngatiwe muranda wamwari mwari agotidzikinura handizivi kuti wakatsikirwa nei but ndoziva anogona kukudzikinura handizivi kuti uri kuchemedzwa nei but ndoziva anogona kukunyaradza handizivi ari kukushora but ndoziva anokusimudzira ndinoziva anogona kukunyaradza panguva yakaoma apo vanhu vachitiza pane anogona kuuya padyo does jesus care oh yes he cares Jesus case mwari ane hanya ngatinamati ishe tomutendai hakuna umwe angatihwira tsitsi kunze kwenyu vana mai vana mbuya nana vatete vasarenda vakanda mapfumo pasi patimi jehovha munogona kutibatsira pacrisis yakadai swederai padyo kasikai kutibatsira pane ari kuchema akatsitsirirwa pane ari kuchema achishaiwa anomubatsira please father help them but chikuru tibvise muchitema takatsikirigwa nechitema tinofamba takatsikirigwa tinodya takatsikirigwa tinotaura takatsikirigwa tinoparidza takatsikirigwa tidzikinurei munyasha dzaishe wedu jesu kristu nekuwadzana kwemweya mutsvene zvinobva padyari tsvene chamwari baba zvizorwe pamusoro pedu tose kubva yezvino dzama rajesu achidzoka nekusingaperi peri amen mwari akuitire zvakanaka kana muchida ndibata plus 263